riċerkatur tal-ispettaklu, qasam magħna xi ħsibijiet dwar l-importanza tat-television fit-tixrid tal-lingwa Maltija. It-television f'Malta beda jidher fil-tmiem tas-snin 50. Però dak iż-żmien li konna naraw kien l-istazzjon tar-Rai, l-unika wieħed li dak l-illum huwa r-Rai Uno biex niftehmu. Però wara ftit ta' snin, madwar erba' snin wara, bdew l-ewwel provi biex anka jkun hemm l-istazzjon tat-television Malti. Dak illi kien jissejjaħ il-Malta Television Service. U interessanti li ismu kien bl-Ingliż ħraġuni li dan kien anka parti mill-kumpanija ta' Rediffusion li kienet kumpanija Ingliża. Però mill-ewwel naturalment dan kellu fih eh, xandiriet bil-Malti. Kellek anka il-continuity announcer, xi ħaġa li llum xa retrarita sintendi, m'għadniex naraw dan il-stil ta' television imma xi ħadd li jgħid x'inhuma il-programmi li ġejjin. Ix-xandir tal-aħbarijiet mod partikolari eh, kien immedjatament bil-Malti. Hawnhekk eh, naħseb li dan huwa eh, żvilupp interessanti ferm sew mill-aspett tal-użu tal-ilsin Malti kif ukoll anka mill-aspett soċjali li Issa kellek xi ħadd illi mhux biss qiegħed tisimgħu imma anke qiegħed tarah waqt illi qiegħed jaqralek l-aħbarijiet. Apparti l-aħbarijiet, interessanti wkoll li issa bdejna naraw anka aktar żviluppi ta' programmi li diġà kienu jixxandru permezz tal-Rediffusion. Ehm, jibdew anka jidru anka fuq il-Malta Television Service. U hawnhekk allura kellek programmi tal-isport, programmi għat-tfal u anka id-drama. U allura naħseb li dawn eh, eh, dawn l-iżviluppi fil-qasam ta' television, mod partikolari fis snin 50 u hekk kif bdejna deħlin eh, fis snin 70, naħseb illi kienu relevanti ferm li wieħed illi jgħix f'Malta u forsi jippreferi li jisma' l-affarijiet bil-Malti, anka għax kien hemm bosta minna l-Maltin dak iż-żmien illi forsi konna nifmu inqas bl-Ingliż jew bit-Taljan, allura li inti tara l-oġġett bil-Malti hija dejjem xi ħaġa ħjar. Ma Tajjeb ngħidu illi ehm, kien hemm għad kbir ta' programmi illi kienu wkoll bl-Ingliż. Il-films kienu bl-Ingliż, id-dokumentarji kienu bl-Ingliż u ħafna programmi oħra kienu jkunu wkoll bl-Ingliż. L-akbar bidla illi nistgħu ngħidu li seħħet fl-istorja tat-television f'Malta B'mod partikulari għal dak li huwa l-użu tal-ilsien Malti, e, seħħet fl-1975, meta il-ħaddiema li kienu impjegati ma' kumpanija ta' television ta' dak iż-żmien illi kienet anka mħadma mir Rediffusion e, ħadu l-istazzjon f'idejhom u ir-Rediffusion e, spiċċa milli jopera f'Malta. Dan kien it-twaqqif ta' dak illi sar magħruf bħala Xandir Malta Din il-kumpanija parastatali kif kienu jsejħula kompli topera għal madwar 17-il sena oħra U f'dak iż-żmien interessanti wkoll illi minflok il-Malta Television Service issa kellna lil Television Malta illi kien operat eh, minn Xandir Malta. Anka fl-isem nifsu allura għandna hawnhekk l-użu tal-Malti. U aktar ma beda jgħaddi żmien eh, naturalment anka aktar bdew jiżdiedu il-programmi bil-Malti. Bidla importanti oħra naraw li seħ fi snin design u hawnhekk il-bidla hija fuq żewġ aspetti. L-aspett li inti għandek imbagħad fil-bidla snin design eh, għad ta' stazzjonijiet ta' television oħra li jibdew jimmultiplikaw eh, f'Malta, imma anka il-fatt li Xandir Malta ma baqax jeżisti eh, b'dak l-isem

U hawnhekk allura naħseb illi inħolqot anka opportunità biex jitħaddem aktar eh, il-Malti eh, fil-mezzi ta' xandir u b'mod partikolari eh, il-television illi fl-istess żmien ukoll kienu qegħdin jiżdiedu wkoll il-kwantità ta' stazzjonijiet ta' radju. Għamnek tajjeb najdu illi fil-fema tiegħi tal-anqas, pero naf il-ħim diversi li jaqblu miegħi, illi sfortunatament ma' din il-multiplikazzjoni ta' stazzjonijiet Li ġara huwa illi l-mod kif jitħaddem il-Malti fuq il-mezzi tax-xandir ma baqax wieħed illi jżomm livell fejn fih il-kelma biex ma ngħidx kważi kull kelma hija magħżula bir-reqqa. Imma, anka kif ġara eh, f'pajjiżi oħra, mhux biss f'Malta, eh, il-kliem li ordinarjament jintuża minn nies eh, mhux fuq il-mezzi tax-xandir imma fil-ħajja ta' kuljum beda issa anke jintuża minn dawk li kienu qegħdin ixandru fuq l-istazzjonijiet tat-television. U allura ħafna drabi illi jiġri huwa li m'għandekx aktar dik il-kelma magħżula propju għax-xandir biex inti għandek xandir illi fih qiegħed tippreżenta anke l-aħjar użu ta' l-ilsien. Eh, mhux qed ngħidu hawnhekk illi l-ilsien ikun eh, użat b'mod poetiku jew nkella eh, b'mod akkademiku, imma li jitħaddem biex jintuża kliem illi ma nħolqux eh, neoloġizmi, ġviri, klim ġdid, eh, bla bżonn illi jekk għandna kelma li hija użata aħjar eh, mhux nużaw oħra illi allura ħan isselfu kelma minn lingwa oħra jekk hija l-Ingliż jew Italjan, meta forsi diġà għandna anka kelma oħra li nużaw illi xi drabi anka tkun diġà daħlet anka minn lingwi oħra fil-Malti, imma l-opportunità biex it-television jintuża biex il-Malti jitħaddem aħjar